שכוח פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס. אויב האסטו הנאה פון די ווידיאוס, פון די קאנטענט, פליז סובסקרייב, לייק ענד שעיר. שכוח. כ'וויל היינט ארומרעדן אביסל וועגן די אינטערוויו, די פאדקעסט וואס MBD האט געהאט, און. איך בין געווען צעהערטס די ערשטע מאל איך האב עס געהערט, איך בין געווען צעהערטס די צווייטע מאל איך האב עס געהערט, און כ'האב נישט געוואלט מאכן קיין אוטאמעטיק ריעקשאן ווידיאו, ברוך השם די אינטערנעט האט געטון רוב ארבעט שוין, איך האב נישט אסאך צוצולייגן בנוגע קריטיק, ס'איז דא א רול. מען זאגט דאס אין ענגליש, איף איטס טו גוד טו בי טרו איט איז אין פעקט נאט טרו. עס מען מוחל זיין, באט אידישקייט איז נישט אזוי גרינג, ווען יא וואלטן מיר אונז אלע געווען אייביג פרום, דיר ענד בי די. ס'שטייט, ס'איז א גמרא, רעדט מען נישט שבת. בטחון, אה? בטחון. אמונה, אמונה. נאכאמאל, ווען ס'איז ווען אזוי גרינג וואלט מען אונז עס אלע געטון. איך וויל אבער אדרעסירן עפעס אנדערש, וואס האט מיך זייער געקרענקט, און איך וויל עס ברענגען פון די אנדערע פערספעקטיוו. ער האט די חוצפה צו זאגן פאר מענטשן זאלן נישט קומען אין שול ביזקאז ס'שטעלט זיך נישט אויס אויף זיין סדר. איך האב געוואטשט די ריוויו פון וויגי פארקאש, זאגט ער דאך אזוי גוט אז ווען האט MBD איינגעזעהן אז אידישקייט האט וואס צו פארקויפן? ווען ער האט געזעהן ריבניצער רבי זכותו יגן עלינו און ריבניץ רבי האט אים א שמייכל געגעבן, נישט געשריגן, אזוי ווי געזאגט די בית ישראל האט אים געבאקסט אין בויך, און פאר זיין שוואגער האט קלויז מאגרוף די הייליגע קלויז מאגרוף געגעבן אראפגעלאזט פעטש. נאו. איך וועל זאגן פאר אויף זיך, הלוואי ווען איך קען מיר כאפן א פאטש פון די הייליגע קלוזמערגער רב, א איד וואס האט איבערגעלעבט די קריג, פארלוירן די גאנצע משפחה, צוריק אויפגעשטעלט אידישקייט נאכן קריג, און געהאט אזא אמונה און בטחון, רבונו של עולם, הלוואי איך קען מיר כאפן א פאטש פון אים. באט העיר ווי אר. שטעלט זיך א זינגער, א איד וואס האט אסאך זכותים אויף זיך, און טיילט איין פאר אנדערע וויאזוי צו לעבן ווען איטס קלעיר, אבאנדענטלי קלעיר, אז דער מענטש איז ביאנד ביאנד בלעסד, און ער, אסאך מאל, הי דאז ליפ סערוויס, אזוי ווי מ'זאגט אין ענגליש, טו די פאקט אז ער איז א געבענטשטע מענטש. ער לעבט נישט דערמיט אבער, ס'איז מסתמא קלאר. פאריגע וואך אין פייריק איז געשטאנען. אז כל המחלל שם שמים בסייס און אפרו ממני בגלוי. און לויט די פידבעק פון די פון די פאדקעסט וואלט איך קענסט אליין אליינס קומען צו די קאנקלוזשען וואס איך האלט אויף די מענטש. זיינע ניגונים זענען נאך אלץ שיין און אז איך קען אויסהערן שלמה קארליבאך קען איך פון אים אויך אויך אויסהערן. לפחות האט ער די וואליו פון א שווארצע פאסטוך אזוי ווי אנדערע וואלטן געזאגט. הגם איך הער נישט אויס קיין גויאישע מוזיק מער, פאר די מאוסט פארט. איך האב אבער געוואלט מער אדרעסירן, ווייניגער אדרעסירן די זאכן וואס האט מיך גע'ירג'ט, און מער אדרעסירן די וועליו וואס אידן האבן וואס קומען יא אין שול, טרינקען, שמועסן, פארברענגען. און ווי ווייניג איט עקטשעלי מעטערס וואס א אנדערע א צווייטענס אפיניען איז בנוגע קומען אין שול. און איך האב אויך געוואלט אדרעסירן דאס עס זאגט איבער אפאר מאל אז מען קען קומען אין שול און רעדן מיטן אייבערשטן. און האו דעיר יו, האו דעיר יו MBD, באט האו דעיר יו זיך אויפפירן אזוי אין בית השם. יא, ס'איז דא חזל, ס'איז דא ספרים הקדושים, ס'איז דא צדיקים קדושים וואס שרייבן זייער זייער אסאך זאכן, זייער שארפע זאכן. און אויב איז עס אמת אז רבי שמעלע לעלובער האט ארויסגעווארפן א איד פון בית מדרש, איז עס מסתם געשען איין מאל, און עס איז מסתם געהאט א חשבון גארנישט מיטן רעדן ביים דאווענען אויב איך האב א רעכט צו זאגן א ווארט דערויף, מ'איז זייער שווער צו גלייבן. בית ישראל. איך, עס איז מער די קאצקע מהלך, לעטס זשאסט ליוו איט דער. איך האב זיכער נישט קיין רעכט צו האבן א דעה אדער א מיינונג אדער א, ווייסט די הייליגע בית ישראל. באט פאר די אינגעלייט וואס. מוטשענען זיך צו קומען אין שול און כיפערן אפ א דאווענען און טרינק קומען אין שול שבת, אין שול הערשט א גרעסערע קדושה, און אויב קומט מען אין שול נאר פאר צען מינוט און מען מאכט א ברכה, מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, מען נעמט אריין אין זיך א איפות קציה פון קדושה פונעם אייבערשטנ'ס נאמען, און מען עסט עפעס פאר עונג שבת, שטייט אין כמה וכמה ספרים הקדושים, פון כמה וכמה צדיקים, די זכות, די פאוער פון די עסן, די פאוער פון די ברכה, איז אנאימעדזשענעבל. ווי מען זעט עס ביי זיך אין לעבן, איי דאנט קנאו. איי דאנט האוו די ענסערס טו דעט. אן די פליפ סייד, ברענגט ער ארויס אז די גרויסקייט פון קומען אין שול, אז אין שול קען מען רעדן צום אייבערשטן, האב איך פאר די נייעס, מלא כל ארץ כבודו, ממלא כל עלמין, סובב קלאונען, לייזט אסאר פנים און אז די אייבערשטער איז איבעראל דא, און וועגן דעם טאקע שטייט כל המחלשם שמיים וואס הייסט ווען מען זינדיגט אין קווייעט און מען קומט ארויס אין פאבליק און מען מאכט זיך פאר א צדיק איז נפרע ממני בגלוי, אין די ענד יו גאנא געט עמבערעסד אין פאבליק, ביקאוז די אייבערשטער איז איבעראל דא, סאו ווען ס'טוט וויי פאר איינעם דארפסטו נישט לויפן אין שול, מען קען זיך צומאכן די אויגן. קען נעמען א דיעפ ברעט, קען מען זיך מקבל אויף זיך על מלכות שמים, דערמאנט זיך ס'דא א באשעפער אויפן וועלט, זאגט טאטע אין הימל ס'טוט מיך וויי, איי ניד העלפ פאר סאמטינג, פליז העלפ מי, דעטס איט, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז דא אונז צו העלפן. אסאך מאל איז די העלפ אז מ'פילט זיך בעסער, און אמאל איז עס מער, און אמאל האט די אייבערשטער א חשבון, מ'דארף אויף צומאכן די אויגן, מ'דארף גלייבן באמונה שלימה אז מ'פארשטייט נישט, מ'דארף גלייבן באמונה שלימה אז די אייבערשטער האט זיך זיינע חשבונות. באט גיין אין שול יא, מ'דארף נעמען א, מ'דארף גיין אין שול, ספעשעלי אויב מ'האט קינדער, וועגן ס'איז דא אזא זאך ווי א בית השם, ס'דא דארטן צען אידן, קול באי אסור שכינתא שריה. מ'קען זאגן בעסערע תפילות, מ'קען זאגן גרעסערע תפילות. די כח פון צען אידן אין א פלאץ ביים דאווענען, קען אונז געבן אביסל מער אביליטי צו אונז זאגן אפשר איין ווארט, אפשר איין פסוק פונעם דאווענען. ווי אינדערהיים קען מען נישט, אינדערהיים קומט מען בכלל נישט אן צום דאווענען ביקאוס ס'איז אזוי שווער. באט פארוואס גייט א איד אין שול וועגן א איד ווייסט אז איך ווייס אז איך בין א איד און איך וויל מיך טרעפן מיטן אייבערשטן גיי איך אין שול אפשר נאר פאר קידוש. ווער איז א בשר ודם אין טווענטי טווענטי סיקס דאס אוועקצומאכן? די חוצפה פון א מענטש, א מענטש וואס איז אזוי לאקי געווען און משמש געווען די הייליגע ריבניצער, הו אר יו? גיב מיר פייוו סעקאנדס מיט די הייליגע ריבניצער, כ'האב דאס געהערט, כ'וואוין אין מאנסי קען איך גיין צום ציון, גיב מיך פייוו סעקאנדס מיט א מענטש אזוי ווי די הייליגע ריבניצער, ווי איז דא? ווייז מיך, כ'וועל צאלן געלט, כ'וועל קריכן, כ'וועל קליימבן מאונטענס, ווי איז דא? אובער פריווילידזשד ווי אונז לעכצן מיר נאך אזא מענטש אין טווענטי טווענטי סיקס. באט אויב אויב מיינע ווערטער מיינט עניטינג צו מענטשן וואס מוטשענען זיך, דאס זיך מוטשענען, מען מוטשעט זיך אלס איד, מען מוטשעט זיך אלס גוי, די ריווארד פון איבערקומען א סטראגל אין אידישקייט און רוחניות איז ביי פאר די בעסט ריווארד, ס'איז נישט צום צוגלייכן אין ביזנעס און א פיזיקעל סטראגל און א מענטעל סטראגל, מיט א רוחניות'דיג שואב קען מען איינמאל זאגן שמע ישראל אמת'דיג, די ריווארד איז איז איז איז פרייסלעס ביזקאוז מען קען עס אייביג טוהן, יו קען אלוועיס גאו בעק טו איט ריגארדלעס אוו ווער יו אר, ריגארדלעס אוו די דארקנעס. און מען זעהט למשל אזא איינער ווי סרולי גרין, ער זינגט איי דאנט ניד יור בעקעשע, די סאנג איי דאנט ניד יור בעקעשע, כ'קען נישט סרולי'ס מעשה, כ'געהערט איין פאדקעסט פון אים, ער רעדט נישט פון זיך צופיל, באט איי קען אנלי אימעדזשין, רעדסט פון א איד, ער האט געזוכט דעם אייבערשטן, מען האט אים געוויזן א רבי וואס האט נישט גערעדט צו אים, מען האט אים געוויזן פארענטשעס וואס האט ווייטער נישט גערעדט צו אים, אבער די אייבערשטער האט ער געוואלט האט ער גע און הי פיגער אוט די אייבערשטער דארף נישט מיין בעקעשע, אייבערשטער וויל מיך, אייבערשטער וויל מיך דעטס איט, ער וויל איך זאל זאגן איך זאל מקבל זיין מלכות שמים, איך זאג איך פלעין געזאגט געוואלט זאגן פארן וועלט גייס הי דאזענט ניד יור בעקעשע הי דאזענט קעיר האו יו שאו אפ דזשאסט שאו אפ, שאו אפ פאר יור סעלף, שאו אפ פאר יור סעלף. קומט איר קריטיקירן אויף סרולי גרין'ס סאנג איי דאנט ניד יור בעקישע? אזויפיל ביוטיפול ניגונים, מען קען זיך קאנעקטן צום אייבערשטן דורך סרולי גרין, סאו ריעל, היז סאו ריעל, היז סאו רא, איטס אמעיזינג. עניוועי. די פוינט איז נישט אזוי ווייט, אז איך זאל אויך זאגן אז MBD רעדט שטותים, און איטס א שעים, ביקאז היז מיוזיק איז סאו נייס. אנשטאט וויסן אז ער איז א בעל גאווה אזא פיסטאק, אזא ליידיגע שטרויזאק, האסט נאו איידיע האו בלעסד ענד פריווילעדזשד הי איז. עגעין, איך האב נישט עפעס מער א רעכט פון אים, כ'וויל נאר עז סאמאן האס סטראגעלד פלענטי אין לייף, דאונט טעיק היז. גיידענס, דאונט טעיק היז וויו, היז וויו איז יוסלעס ענד ווארטלעס, הי איז אווער פריווילעדזשד, יור סטראגל איז ווארט איט פאר יור סעלף, דאונט גיוו אפ ביקאוז יו קען אנלי מעיק איט ווען יו העוו דעט לעוועל אוו בלעסינג, געב נישט אויף, געב נישט, יא ער איז א לאקי מענטש און ער האט נישט קיין מושג וואס ער האט, ער מיינט ער קען טיילן דעות פאר מענטשן, געב אויף, דו געב אבער נישט אויף פאר זיך, שטעל דיך, שטיי אויף צופרי פאר זיך. זיי מקבל אויף זיך א בעסערע טאג היינט איבער נעכטן פאר זיך, נישט פאר יענעם, נישט פאר אים, נישט פאר קיינעם, נישט פאר זיך, און עס זעהן די ריווארדס אין א פערסאנעל לעוועל, די ריווארדס זענען נישט אייביג געלט. פארציילט אפאר מעשה'ס דארטן וועגן בטחון מיט געלט, בטחון מיט געלט, מ'דארף האבן בטחון אינעם אייבערשטן וועגן געלט? מ'דארף האבן בטחון אינעם אייבערשטן פאר זיך, וועגן שטייט אין דעם אייבערשטנ'ס תורה אזוי, וועגן געלט? ווער דארף געלט? דארף אינטערנעל העפינעס דארף מען. אינטערנעל פיס דארף מען. מ'וויל זיין צופרידן מיט זיך, מ'וויל קענען זיצן ארום זיין צופרידן מיט זיך, מ'וויל קענען זיצן ביי שבת סעודה זיין צופרידן מיט די משפחה. געלט דארף מען. געלט איז א טול. דעם אייבערשטן דארף מען. און האט ער א חוצפה נאכאמאל צו זאגן, דער אייבערשטער וויל נישט איינער זאל קומען אין שול, הו אר יו! ווער ביסטו? זיי דיך מכניע פאר אנדערע אידן, פאר אנדערע, פארן רבונו של עולם, זיי דיך מכניע פאר מענטשן. דאנק דעם אייבערשטן מיט הכנעה, מיט ביטול פאר אנדערע אידן. זיי גייען אין שול אז זעהן א א איינער מיט א טשופ מיט א טשופ וואס רעדט אגאנץ דאווענען באט ער זאגט קרישמע מיט אביסל כוונה. געב פאר די איד א קוש. פיפל אר הערטינג. מענטשן ס'טוט וויי ס'טוט וויי ס'טוט אזוי וויי. סטראגעלט אזויפיל. קום נישט אין שול. גיי אין שול, קום אין שול, רעד אין שול, טרינק אין שול, שאשקע אין שול, מאך א ברכה אין שול, זאג פארן אייבערשטן גאט, גאט ברוך הוא, כ'ווייס נישט פארוואס באט איך בין דא, איך בין דא פאר דיך, איי קענט דא מאטש, איך קען מאכן א ברכה אויף א שטיקל קעיק, אויף א שטיקל וויסקי. כ'האף די ווידעא געווען אביסל מינינגפול. עס טוט מיך וויי אז אז א מענטש מיט אזא מיט אזויפיל פריווילעדזש מיינט אז ער האט האט א רעכט אוועקצומאכן אנדערע. יו אר ווארט איט, ווי אר אלל ווארט איט, די אייבערשטער וויל אונז אלע. שקויעך פארן וואטשן, שקויעך פארן הערן, לייק, סובסקרייב און שעיר. שקויעך.